akpe nusrɔ̃la lɔlɔ ƒe denɔame tɔxɛ ŋdi ŋdɔ fi sia fi ke na míakɔ sem le. Eƒe nusɔsrɔ̃ ga ɖo mía gbɔ finyia ke egbea míetɔ be míakpɔ ŋkɔnya tɔxɛwo. Nu kae nye ŋkɔnya tɔxɛ? Míedze ŋkɔnya gɔme yi ŋkɔnya va yi. Ŋkɔnya tɔxɛ nye nya alo nyaha siwo míezãna dea dzesi nu tɔxɛwo. Kpɔɖeŋuwo nye le be ŋɔŋlɔ dzesi gã dzawo gɔme ke kpɔɖeŋu aɖewo hatsotso li vovo amewo ƒe ŋkɔwo senuma ƒe selikɛmɛ agbenye fia gbenu gabla ewo ŋutɔ nyasela yike miakɔ sem hã wò ŋkɔ enye ŋkɔ nya tɔxɛ kple nɔviwo katã bubuwo towo ƒe ŋkɔwo towo ƒe ŋkɔ li vovo ɖewoe nye gemito, galamkui to, adaklu to. nenema ke Everest to, Afaja to, Toroguani to eya hã eli. Míagakpɔ bubu hã yi nye tɔsisiwo ƒe ŋkɔwo. Kɔnya tɔxɛ ɖeka hãe ya tɔsisiwo ƒe ŋkɔwo. Vota tɔsisi, Oti tɔsisi, Densu tɔsisi, Ayensu tɔsisi, Misisipi tɔsisi, Niger tɔsisi, Amazin ke ta tagbamu siwo katã nye tɔsisiwo ƒe ŋkɔ vovovo. Hatsotso bubu, atsiaƒuwo ƒe ŋkɔwo nye ŋkɔ tɔxɛwo alo de dzesi nu tɔxɛwo. Ƒu dzi yi ke woyɔna be Red Sea, Pasifiki alo Pasifik Sea, Atlantika, Atlantik ƒua, ale be India ƒu, Ƒu Kuku alo Dead Sea eyi hã nye ŋkɔnya tɔxɛwo ƒe ɖewo. Ke bubu enye dɔwɔƒewo ƒe ŋkɔwo, nusrɔ̃lɔlɔ̃dɔwɔƒewo li vovovo yi ke míenya. Eɖewoe nye Akosombo Avɔlɔ̃ƒe, ATL. Ghana dziɖegbekaɖidɔwɔƒe, ECG, Ghana tsidɔwɔƒe, GWC, Ghana gbetakpɔɖoɖodɔwɔƒe, Ghana Health Service, GHS, ke dukɔwo ƒe ŋkɔ hã wonye ŋkɔnya tɔxɛ. Míakpɔ dukɔwo ƒe ŋkɔ aɖewo ɖa woawoe nye Ghana, Togo, Benin, Nigeria. Enɔvi lɔlɔ wole zã ti kpɔ eye wohã natso ɖe wo gbɔ. Cote d'Ivoire, Mali, Gabon kple Burkina Faso. Esiawo katã nye dukɔwo ƒe ŋkɔ ke kpɔɖeŋu bubu hã ganye sukuwo ƒe ŋkɔwo. Suku wonye be wode dzesi wo tɔxe ta míakpɔ ɖewo ɖa. Amutinu gɔmedze suku, University of Ghana, Akatsi nufialawo xe ƒe alo Akatsi ko. E bubu hã ganye Aveda kple Secondary School, Avesco kple bubuawo. Suku yiwo katã le wo ŋutome ko la wonye ŋkɔnya tɔxɛwo. Anyigba ƒe mamawo woma anyigba ɖe teƒe vovovowo eɖewoe nye Afrika, Asia, Europa nenema ke bubuwo hãe nye anyiehe Amerika, dziehe Amerika. Enye lɔlɔ̃tɔwo ti kpɔ eye nàkpɔe kpli wome adre anyigba ma le akpa adre ke asiwo li ke míeɖina eyae nye ŋkɔnya tɔxɛwo elabe wode dzesi teƒe mawo kam. Ɖewoe nye ketasi, aŋlɔgasi.